Ni'n parhau i ddarllen Gary Tryfan yn erbyn Dominw Scama, penod 3, Marcus Prior. Fe gyrhaeddodd car y plismyn a'r ambiwlans gyda'i gilydd. Edrychodd Tryfan ar ei watsh. Chwarter awr union! Da iawn, Inspector! canmolodd y ditectif, ond gwgi gwnaeth yr arolygwr. Camera gwerth cannoedd mewn car heb glo arno na neb ynddo fe! Meddai, Faint gwell ydyn ni o rybuddio a rybuddio? Be? Neb ynddo fo? Torrodd Alec ar ei draws, gan ruthro trwy canol yn ddi-seremoni. Gwatsiwch eich cyrn, bois bach! Llamodd trwy drws a charlamu ar hyd y llwybr i'r ffordd. Gwelodd fod yr inspector yn gywir. Doedd Elen ddim yn y car, a dechreuodd yntau weddi Weiddi ei henw, gan edrych o'i gwmpas i bob cyfeiriad, gan feddwl y gallai hi fod yn y caeau'n casglu blodau gwylltion. Dringodd i ben y clawdd a galw ei henw mor uchel nes bod y defaid a oedd yn y cae yn codi pennau mewn braw. Elen! Lle'r wyt ti, Elen? Parri! Elen! Ond er ei fod yn gweiddi nerth esgyrn ei ben, yn ei galon, fe wyddai na fuasai'r eneth wedi gadael y car heb cloi'r drysau oni bai fod rhywun neu rywbeth wedi gorfodi neu dychryn. Yn ei ofn amdani hi, dechreuodd yntau fynd i banig. Yn reddfol bron, aeth yn ôl at y car gan feddwl ysgubo'r ffordd i bob cyfeiriad i chwilio am y lagonda melyn, gan deimlo'n siŵr ni feddwl mai un o ŵyr y gama oedd wedi ei chipio hi. Caeodd ei ddarnau wrth iddo ddychmygu i'r Maserati'n gwibio heibio i'r llall i'w gornelu. Oedodd am eiliad, a'i law ar y drws, i ystyried pa un ai mynd i alw'i ffrind a wnâi yntau gadael nodyn iddo ar gar yr heddlu, pan glywodd sŵn fel petai rhywun yn dyrnu'r car ac yn gwneud nadau ryfedd yr un pryd. Agorodd y drws hyd yn siŵr nad oedd neb ynddo ac yna deallodd mai oedd gist y Maserati a deuai'r trwst. Rhedodd i'r cefn a'i agor. Alcohol Ganan, be sy 'di digwydd i ti? gwelodd mewn syndod. Ond er ei bod hi wedi'i chlymu law a dwylo fel ciw yn barod i'w rostio, roedd Alec mor falch o weld ei bod hi'n saff fel y torrodd ei chwerthin mewn balchder. Fflachiodd llygad Elen a daeth anadau rhyfedd trwy'r dernyn o blaster a oedd wedi'i lynu ar draws ei cheg. Brysiodd yntau i'w dynnu mor dyner ag y medrai rhag i'r glud anafu i chroen. Ond roedd tro sydyn a wnaeth yr eneth er mwyn ei gael i ffwrdd ar y un cynnig. A chyda ei bod hi'n rhydd, dechreuodd ar y llanc a holl egni ei thafod. Y twp sy'n hurt! gwaeddodd. Dyna'r tro dwetha am byth y safai yn y carl pan fyddi di a Mister Tryfan yn mynd bant. Ydi hynny wedi suddo trwy'r cnwd coch na i dy benglwg alwminiwm di? Y tro dwethaf am byth, gŵl boi! Aros, Ren Hogan, llynca dy boer i am funud tra byddai'n datod y raff 'ma, pwy bynnag fu wrthi, mae wedi dy glymu di fel taset ti'n arth! Fi? Fe oedd yr arth, dduw! Bachan mawr blewog hwnnw! meddai'r eneth, gan dynnu'r stumiau rhyfeddaf arni ei hun wrth geisio symud ei choesau er mwyn i'r llall fedru dad-wneud y clymau. Fe gredais i'n siŵr ta ryw fwystfil o'r coed co oedd wedi ymosod arna i. Wedi iddo lwyddo i ryddhau ei choesau, ceisiodd Alec gael ganddi gamu allan o'r gist. I rwyddhau datod y raff oedd yn clymu dwylo tu ôl i'w chefn. Ond am funud neu ddau, ni allai'r druan wneud dim ond sugno gwynt rhwng ei dannedd mewn poen wrth i'r gwaed redeg yn rhydd ar hyd y gwythiennau. Mam fach, sôn am gadael lusgo trwy wely o ddrain! meddai. Rhyw ddeng mil ar bob modfedd sgwâr, dyna i ti faint o bigiade sy yng ngwadne'n nhraed i. Sefyll arnyn nhw 'di'r peth gorau ws ti, cynghorodd Alec. Gad i mi dy godi di allan o'r bŵt 'na unwaith y cei di dy draed ar y ddaear. Gaf i fo, grwt! Pan oedd y bachan blewog hwnnw yn fy stwffio fi iddo fe y dylet ti fo wedi cynnig dy help i mi. ac ar ei stêm ei hun a mynnodd hi ddringo o'r gist er bod ei dwylo yng nglwm y tu ôl iddi. Am y ysbaid, fe safodd ar y naill droed ar ôl y llall, gan ollwng ebychiadau o boen bob tro y newidiai nhw. Safai Alec gan edrych arni, wedi'r rhybudd i gadw draw, ond o'r diwedd, fe drodd hi ei chefn ato iddo gael rhyddhau ei breichiau. Dyna pryd y gwelodd y darn papur a lunwyd wrth ei chot. Wrth ddatod a chlymau, gall o ddarllen y neges oedd arno. Daliodd ei wynt ond llwyddodd i beidio â dangos iddi. Rwan cei di binne bach yn dy ddwy loren hogan, meddai, wrth ryddhau'r rhaff. Cythral ffyrnig oedd o, beth bynnag. Mae dy ddwylo di nes i ddyn ag i las. Dyna chdi, rhwbio nhw yn ei gilydd. Gobeithio medru cipio'r papur oedd ar ei chefn heb iddi ei weld yr oedd ei ffrind, ond methiant fu'r ymgais. Fe daliodd wrth iddo'i roi yn ei boced a mynnodd wybod beth oedd arno. Dyma'r rhybudd ola, atebodd Alec. Ie, ond beth mae fe'n ddweud? Dyma mae'n ddweud, Dyma'r rhybudd ola! Hynna, hynny, a'i enw, Dominws Gama. Dyna i gyd. meddai yntau, mor ddi-daro ag y medrai. O'n edrych yn hurt arno, wnaeth Elen, mor syn nes yr anghofiodd am y lo loes yn ei dwylo. Dyna i gyd, dyna i gyd? Ai dyna'r cyfan sy 'da ti i'w ddweud? Shw fyddet ti'n teimlo petai'r gama'n rhoi'r rhybudd ola' i ti? Lle mae Mister Tryfan? Rwy'n mynd i roi fy notice i funud hon! Ceisiodd y llanc gael ei law arni i'w rwystro, ond fe sleifiodd heibio iddo a redeg at y glwyd.

Cer di mewn i ni gael troi'r car ma. Dyma gar i'n dod hefyd. Mi gei di'r hanes i gyd rwan. O, hen arfer, wrth oedd y ditectif yn bras gamu tuag atyn nhw, brysiodd yr eneth i'r car. Neidiodd Tryfan i'r cefn gan daflu i gyfarwyddiadau. Yn ôl i Grud yr Awel i ddweud wrth y ferch ac i roi gwybod iddi taw i Ysbyty Abertawe maen nhw'n mynd ag hi, mynd ag e. A lle buoch chi, Elen? Oeddech chi ddim yma pan gyrhaeddodd y polis, medden nhw. Oedd mi oedd hi, yn y bŵt os gwelwch yn dda. A dyma i ti beth be oedd ar gefn ei chot hi, meddai Alec a rhoi'r darn papur i'w gyfaill ag un llaw tra'n cychwyn y car a'r llall. Darllenodd y ditectef y nodyn a daeth gwên braf i'w wyneb. Fe'i darllenodd eilwaith a thrydeddwaith ac ai'r wên yn lletach bob tro. Mister Trufan, mentrodd Elen yn swil, fe garwn i chi dderbyn fy notis i os gwelwch chi'n dda. Rwy'n meddwl yr af i chwilio am jobyn arall, Mister Trufan. Wel, ardderchog! Gwych! Diolch yn fawr i chi, Elen. Dyma'r peth gorau sydd wedi digwydd ers llawer dydd! meddai Gary yn wên o glust i glust erbyn hyn. Fe drodd Alec yn ei syndod nes bod y car fel dyn meddw. Be ti'n feddwl, y twlal? gwaeddodd. Be wyt ti'n feddwl? Be, be wy'n feddwl? Ond hwn, bychan. Y darn papur 'ma, mae Elen wedi roi i ni. Am y tro cynta' erioed, mae'r gama wedi dodi droed ynddi. O'r diwedd, mae 'da ni sampl o'i lawysgrifen e. Taw ni'n smecs! Llawsgrifen ar bapur yn lle tapiadau mors a dâp, ategodd Alec. Mae Dominws Gama nes i ddore'r jail nag y bu erioed, ac i Elen mae'r clod i gyd am hynny. Clywch, clywch. Ond catch your hold i gyd! bloeodd y llanc gan daro'i droed ar y brêc i aros wrth glwyd y tŷ. Ŵan ta, hogia bach, pwy sy'n mynd i roi gwybod iddi am ei thad? Fe awn ni'n tri, atebodd Gary. Fe fydd cwmni Elen yn gymorth iddi.